Roj baş, roja we baş, roja we geş, roja we xweş û roja we hemiyan bi xêr be. Dîrok heft çile roj yekşem sal 2024. Ez Mizgîn Xan dîsa bi reng û dengê xwe li hember we me. Pêşiyê min tim dibêjine ku Kız Qereçî Hatun olmaz. Yanî ji keça qereçî nabe xatun. Dema ez ji gotina xwe an jî e, ji biryara xwe nevegerim, dayika min tim ji min re vê gotinê dibêje. E, û ez bawerim gelek keçên me jî e, vê gotinê ji mezinê xwe dibîsin. Li gora çîrokê rojekê mîrê eşîreke mezin dilê xwe dixe keçeke qereçî û biryar dide ku bi wê re bizewice derê ji malbata xwe re vê mijarî ve dike her çixwaz e, malbata wî li hember wê bisekinin jî ew vê yekê qebûl nake û dibê e, ez wê dixwazim û divê bi wê re bizewicim. Malbata wî ne çar dimînin dir in ew keça qereçî ji wî re dixwazin û tînin daweteke mezin ji wan re çê dikin û wan dizewicînin. Dema dizewicin ew mîr keça qereçî digire hemberê xwe û jê re dibêje ez tenê tiştekî ji te dixwazim tê êdî parsê nekî tê bibî xanima mala xwe. Ger tu bikî ez ê te berdim dibêje. Ev şerta pêşkêş wê dike û keçik jî vê qebûl dike. Ji sar çend rot derbas dibe rojekê bek tê malê tê li malê dinêre ku ew keça yanî xanima wî ew keça qereçî ji hêla hundir pariyeke nan digire dixe taqê datîne hêla dervê taqê. Û ji hundir derdikeve, tûrê xwe dave ser pişta xwe û ew pariyê nan dixe tûrê xwe û dîsa vedigere dikeve hundir. Mêrik şaş û ecêb dimîne, tu wa te nadê, ji ser çend rojê din derbas dibe, dîsê heman tiştî dibîne Û wê demê fêm dike dibêje ku qız qereçî xatûn olmaz yanî ji keça qereçiya xatûn nabe. Êdî me biryar da ku ez ê her roj destpêka bernameyê bi çîrokekê bikim û dipêre nûçe û naverokan bi we re parve bikim. Gelo hûn li sar vê biryarê çi difikirin? Ger hûn şîrove û pêşniyarên xwe li binê vê podcastê binivîsînin ez ê kêfxweş bibim. Û di bingeha navê Nû Hev Medyayê em dest bi nûçeyên xwe bikin. Çima ekonomîst hemî ekonomiya Robinson Crusoe dişopînin? Aboriya Robinson Crusoe wekî çerçoveyek hêsan tê bi nav kirin ku ji bo lêkolîna hîn mijarên bingehîn di aboriyê de tê bikaranîn. Ew xerîtdar, hilberînerek û aboriyek di baş dihesibîne. Wekî ceribandinek ramanê di aboriyê de, gelek aborînasên bazirganiya navneteweyî ji vê gohartoya hêsan û îdealeskirî bawer dikin. Dema ekonomiya bêrîka min baş bû, ez ê vê mijarê binirxînim. Piyangoya sersalê çi ye? Sîstema wê çawa ye? Li gelek welatan piyangoyên sersalê bûne kevneşopî û ji aliyê civateke mezin bi alaqeyek mezin tê lîstin. Ev piyango xwedî dîrokek dirêj in û bandorên cûr bi cûr li sar civakan çêkirine. Di dîrokê de piyangoyên sersalê di demên cûda de li welatên cihêreng derketine. Li gelek welatan piyangoyên sersalê bi taybetî ji bo zêdekirina dahata hikûmetê an jî fînansekirina projeyên taybetî têne kirin. Tê bîra min bavê min her serê salê ji Stenbolê ji ew bayiya navdar sed heb bîletê piyangoyê distan lê bes amortî lê dixist. Qet sûda min di lîstika şansê de tune û ji xwe nalîzim jî. Ji dê vila pereyê ez ê bidim van tişta, diçim bi ew pereya ji pisîkê li kola nare xwarinê dikirim û zikê wan têr dikim. Dewlemendiya herî mezin dilê mirov e dibêjim û derbasî nûçeya pêç dibim. Qehweyek baş ji bo xebatê. Pisporên qehweyê ji mêj ve di vê baweriyê de ne ku berî hûrkirina tovê wan piçek av lê zêde bikin dikare cûdahiyekê çêbike. Lêkolînek nû ji hêla lêkolînerên li Zanîngeha Oregonê ve hat kirin ku sebeba vê yekê pişterast dike. Lêkolîn hat kirin ka teknîka ku wekî hewldanek ji bo çareserkirina pêvajoya çêkirina qehweyê ya pir caran tevlihev dest pê kir di heman demê de bandor li Tamê jî kir. Gelo we zanî bû ku qehwe di çanda Kurda de cihek girîng digire? Mîna kalkê min û bavê min jî her sibe di destpêka rojê de berê taştê qehweya şîr ve dixwarin û di pêre taştê dixwarin. Bi taybet jî qehweya kizwanan di çanda Kurdan de cihek girîng digire û ji xwe aîdî çanda me bi xwe ye. Ne xelet bim heta sala hezar û heşt sed û sî û hezar û neh sed û sî hî jî Li Fransayê bi navê Şîkoxê Ökurt yanî Kurd ya qehwa Kurd a bazirganiya vê qehweyê dihat kirin. Lê mixabin di pêre ew jî weke gelek çandê me ji me hate dizîn û navê wê jî bû qehweya Tirkan û di sala Du hezar û sêzdeyan de bi navê Qehweya Tirkan kete nav lîsteya mîrateyên siruştiya navnetewiya UNESCO'yê. Yani UNESCO jî bû şîrîkê vê dizî û xapandinê. Em li çi xwedî dernekevin wê wilo bê dizîn jî û bê talankirin jî mixabin. Heqê me ye. Serenava vê nûçeya me dibêje, Rugby çi ye? Rugby werzîşeke dijwar e ku ji perîyodan pêk tê, her yek ji wan çel deqe ye. Bi du tîmê ji pazdeh lîstikvanan pêk tê, derbasbûna pêş de qedexe ye û armanc dike ku Gogê bi destan derbazî pişt xeta kelehê ya dijber bikin. Li bajarê Îngilîstanê bi navê Rugby dest pê kir, dema ku lîstikvanekê di maçeke futbolê de top di navbera destên xwe de digirt ber bi golê ve bezî. Ji sala hezar û heşt sed û bîst û sisê an vir ve li Îngilîstan, Fransa, Wales, Afrikaya Başûr, Zelanda, Zelanda Nû û Avustralyayê bûye werzîşek pir popûler. Rugby lîstikek pir hovaneye ya. Yani çi tê zanim hema xwe davêjin ser hevdû û pêl hevdû dikim. Neyse mijar lîstika gogê be ez deng nekim wê çêtir be. Jîrahiya çêkirî li balefirgehan dest bi kontrola pasaportan dike. Jîrahiya Çêkirî roj bi roj êdî dikeve her qada jiyana me. Taybet van salên dawiyê pêşkeftinên gelek mezin çêdibin di warê teknolojiya hizirî de. Li gel vê yekê li Îngilîstanê hate ragihandin ku êdî li balefirgehan kontrola pasaportan dê jîrahiya Çêkirî bike. Vay be! Dibêjin ne rojekê wê ev jîrahiya çêkirî hukmî her tiştî, însan jî tê de, wê têxe destê xwe û êdî wê ew hukm li ser însana bike. Yanî ji xwe temam em bifikirin anha jî têra xwe hukm li ser me dike lê tiştê tê gotin hukmek hîm bi bandor û hîm bi zexme. Min sar vê çi difikirin? Yani şîroveyên xwe dibinê vê podcastê de min binivîsin nezê kêfxweş bibim. Gîskê Gurî Gîskê Gurî têgiheke kurdî ye ji bo îskeypî goçî tê bikaranîn û nivîskar Omer Dilsozî behsa vê qalibê kir. Her wiha li gorî nivîskar Dilawer Zerax ji bo vê têgehê di kurdî de keleha gunehan heye. Li gorî nivîskar Nûdem Hezex gîskê qedem heye û li gorî nivîskar û ferheng nazzana Farqînî jî serê gunehan, Keleha, Gunehan û Xezala Kulman ji bo têgehê Îskeybi Goçî tê bikaranî. Hûn çîroka Gîske Gurî zanin ez bawerim lê ji bo kesên nizanin bi kurdasî behs bikim. Dibêjin di demên berê de di qewmê Yahudiyan de du heb biznê nêr dihat hilbijartin. û bi awakî sembolîk hemî gunehên hemî gunehên xwe li ew bi zina dikirin û bi zinekê ser jê dikirin ya din jî e, ya ber didan çolê yan jî ji ser girek bilind davêtin jêr. Oh my xwedê ev wahşeteke mezin e. Ciwanêk otîzmî dîmenên geta şêşê parve kiribû ciza lê hate birrîn. Ariyên Kurtaş Hekirê hejdeh salî ye ku dîmenên geta şêşê eşkere kiribû. Endamê girîngê malpera sûcê Sîberê ya navdar Labsus bû. Êrîşên çeteyên ên li sar dêwên teknolojîyî yên wekî Uber, Nvidia û Rockstar Games bi qasî deh milyon dolar zirarê didin şîrketan. Kurtajê ku li Oxfordê dijî hat girtin û biryar hat dayîn ku Heta dawiya jiyana xwe wê li nexweşxaneyê tedawî bibe. Dema zarok bûm Playstationa min hebû û lîstika herî zêde min dilîst GTA bû. Ya me di lîstikê de dizî dikir. Erebe û perê xelkê didizî wan bi vê çiqas kêfxweş dibû. Lê e, vê bêjim min tu carî li jinan nedixist û perê jinan jî nedidizî. Vê lê zêde bikim. Nûçeya me ya pêş dibêje, Çivîkek hate dîtin ku nêrûmê ye. Cûreyekê çivîkan hate dîtin ku nêrûmê ye. Li gor qeydên pisporan ev cûre çivîk herî dawî sed sal berê hatiye dîtin. Çivîka bala wî kişandî bi rastî yek ji hingivxwarên kesk bû ku endamê celebek hevpar bû. Hevîz û star navê te ya ribî. Ev pêvajoya jiyanê bi ku ve diçe? Nizanim. Belê guh dervanên ezîz û hêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Hêvî dikim we ji min û ji dengê min aciz nebûbe. Ger min çêbûbe qisûrek efû bikin. Bimînin di xêr û xweşiyê de.